Ә була аның куанычлы, шатлыклы вакытлары, була кайгылы, күңеле төшкән вакытлар, була рәхәт вакытлар, авыр вакытлары була. Һәм Алла Субхану Тәгалә шулай итеп кешене инде көйләгән һәм шулай итеп төрле сынаулар белән төрле бәла-казалар белән тәрбияләп, сынап тора, чыныктыра, шушы тормышта ниндидер зур бер вакыйгага әзерли инде. Шушы сынаулар белән инде кешегә кеше тәҗрибә туплый. Һәм Аллаһ Тәгаләнең шушы кагыйдәсе бар, менә бу һәр вакытта да шушы Аллаһ Тәгалә авырлыгын җибәрә икән кешегә, берәр сынавын, берәр бәла казасын инде һәр вакытта да аның артыннан Аллаһ Тәгалә җиңеллеген дә җибәрә. Бер вакытта да кешенең тормышы һәр вакытта да авырлык белән генә бармый. Ахыр чиктә бәребер шушы берәр проблеманың ахыр ахырында инде чишелеше, җиңеллеге була. Һәм моңа дәлил булып тора безнең барыбыз да яттан белгән инде Шәрх сүрәсенең

Дөреслектә ди, хаклыкта ди, авырлыктан сон һәр вакытта да ди, җиңеллек килә ди. Менә монда бер нечкәлек бар гарәп теленең инде менә монда авырлык дигән уср, ул алиф артикле белән килгән инде, билгеле. Авырлыкны Аллаһ Тәгалә чикләгән шушы, без беләбез бит инде, әгәр дә гарәп телендә шушы алиф артикле керә икән безнең сүзгә, Ул инде шикләтә, билгеле бер нәрсәне генә инде күрсәтә. Әгәр дә ул килми икән, ул инде нәкира була, билгесезлек була, ул гомумән бөтен мәгънәгә ия була. Һәм менә монда да галимнәр әйтә, авырлыкка шушы алиф артикле килгәч инде бу күрсәтә авырлыкны шикли, ә җиңеллек ди юсра ди, шушы билгесезлек белән генә килгәндә ди, бу күрсәтә җиңеллекнең күплелеге турында бөтен нәрсәне дә биләп ала. Һәм авырлык бер төрле авырлык килсә ди, Аллаһ Тәгаләдән икеләйтеп җиңеллек килә ди. Менә күрсәтә, тормышыбызда бер авырлык килде икән, көтеп тора кирәк, Аллаһ Тәгалә икеләтә җиңеллеген бирә. Һәм шуңа күрә менә бу авырлык җиңеллек белән алышына. Һәм шулай берәрне борчулы, кайгылы хәлебез була икән, Аллаһ Тәгалә бәрбер күпмедер вакыттан аны шушы куанычлы, шатлыклык белән алыштыра.

Һәм нәрсә ди? Иннәһу ла яйәсу ми раухиллаһи илля каумул кафирин ди. Дөреслектә ди, Аллаһның рәхмәтеннән ди, шушы рәхимлегеннән ди, өметен өзәләр ди, бары тик имансызлар гына ди. Менә безгә берәр бәла каза килсә, берәр кайгылы хәл килсә, имә авырлык килсә, безгә Аллаһ Тәгалә рәхмәтеннән өметен үзәргә ярамый, ә һәр вакытта да Аллаһ Тәгалә турында яхшы уйларга кирәк. Чөнки шушы бәла казаны, шушы авырлыкны, шушы кайгыны Шушы борчуны, шушы мәшәкатьне Аллаһ Тәгалә җибәрә. Һәм җибәрә безне ниндидер тәрбияләр өчен яки не бераз зурырак берәр эшкә, максатка әзерләр өчен, чыныктырыр өчен инде һәм инде көтергә кирәк, бәрәбәр Аллаһ Тәгалә безгә моның җиңеллеген бирәчәк. Менә шушы аятлардан күренгәнчә инде бары тик имансызлар гына Шушы Аллаһ Тәгаләнең инде өметен өзәләр, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән, рәхимлегеннән. Һәм Аллаһ Субхан э, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вассалам да Муснат Имам Ахмед җыентыгында килә торган сахих хәдисендә әйтте, шушы ничек итеп авырлыкларны җиңәргә, ничек итеп шушы борчу мәшәкатьтән арынырга. Ул әйтте: "Ва алам ди, бил ди, анна наср ма сабр ди." Белде, ал, дөреслектә ди, Аллаһ Тәгаләнең шушы ярдәме ди, җиңеллеге ди, ул сабырлык белән килә ди. Менә бу иң беренче пәйгамбәребез безне тәрбияли, өйрәтә ничек авырлыкларны, шушы борчу мәшәкатьне җиңергә. Аллаһ Тәгаләнең ярдәме килә ди сабырлык белән. Әгәр дә без сабыр итәбез икән, шушы Аллаһ Тәгаләнең инде безгә җибәргән сынавына, имтиханына Аллаһтан ярдәме булачак. Әгәр дә сабыр итмичә инде без анда Аллаһ Тәгаләгә зарлана башлыйбыз икән, анда башка төрле анда ризасызлык белдерәбез икән Аллаһ Тәгаләнең шушы бәла казасына инде бу вакытта инде Аллаһ Субханала Тәгалә инде безнең теге бәләбезне тагын да катылатырга мөмкин инде. Һәм шулай Пәйгамбәр дәвам итеп әйтә: "Ва аннал фараҗа ма'a карбти" Шушыдай э, борчу, кайгы, хәсрәт те инде, борчу, кайгы, хәсрәттән соң һәр вакытта да ди, җиңеллек, куаныч килә ди. Яни нәрсә бу теге алдагы аятларны да шушы хәдис тагын да ныгыттыра нәрсә ди? Менә бу һәр вакытта да борчу, кайгы, хәсрәтне ди инде, алмаштыра нәрсә ди? Куаныч, шатлык, җиңеллек ди. Һәм Аллаһ шулай ук Пәйгамбәрбез дәвам итеп әйтә, "Ва ма'ал усри юсра" ди. Шулай ук авырлыктан соң җиңеллек килә ди инде. Менә бу хәдистә дә менә шушы аятларны ныгыта нәрсә ди? Менә шушы авырлыктан соң җиңеллек килә. Күңел төшкән вакытта инде һәр вакытта да куанышы килә ди. Менә бу аятлар тәрбияли безне инде өметне өзмәскә, күңелне төшермәскә, ә яхшылыкны өмет итәргә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу һәр бер нәрсәдә дә яхшылыкны өмет итте, яхшылыкны гына көтте. Чөнки безнең менә бу бар тормышыбызда була торган төрле безнең проблемалар дик, хәлләр дик, бөтенесе Аллаһ Тәгалә тарафыннан җибәрелә. Һәм шуңа күрә ахыр чиктә безгә гел яхшысын гына уйлап Аллаһ Тәгаләдән шушы җиңеллекне көтергә кирәк. Һәм карасак менә без бит инде үзебезгә үрнәк итеп алырга тиешбез пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламны. Аның юлын, аның тормышын нәрсәләр күрде, ничек сыналды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламга карасак, Менә үзебезгә бәла каза төшкәндә, без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи карарга тиешбез. Ничек итеп ул сыналды? Ул иң яхшы, иң хәерле пәйгамбәрләрнең берсе. Ул иң яхшы кешеләрнең берсе. Ул Аллаһ Тәгалә каршында иң яраткан кулларының берсе. Әмма ләкин аның тормышына карасак, анда бит бик күп авырлыклар булды. Беренчедән ул ятим булып үсте. ятим булып үсте икенчедән дингә чакыра башлагач шушы дәват кыла башлагач аннан туганнары борылды туганнары хәтта куып чыгардылар аны альхамдулилля бит әле безнең дингә килдек дингә чакырабыз беребез дә туганнарыбыз куып чыгармый Караны өзми аралаша, йөрешәбез. Ә Пәйгамбер сан туганнары борылдылар, куып чыгардылар. Бу бит инде бигрәк авыр, әгәр дә синең туганнарың сине күрә алмаса, сине куып чыгарса. Менә шулай ук берәр авырлык килсә, шуны уйларга тиешбез. Пәйгамбер сан ятим үсте, туганнары куып чыгарылды. Хәм инде Таифка барып, инде шушы дәват чакырганда таш белән атып куып җибәрделәр. Әлхәмдулилла безне әле таш белән бүгенге көндә берсе атып куып җибәрми. Ни өчен безгә шушы дин турында сөйлисең дип. Һәм инде Кәбатулла янында инде Аллаһ Тәгаләгә анда намаз укыганда, сәҗдә кылганда ничек мыскыл итәләр, төрле үләксәләр өстенә куялар, хайванның эчәгеләрен куялар, мыскыллыйлар. Әлхәмдулилла, тыныч кына намазыбызны укыйбыз, берсе дә мыскылламый, үләксә дә ыргытмый. Менә бу шушы пәйгамбәр сасам күргән авырлыкларны үзебез белән чагыштыра кирәк. Ул нәрсә күрде дә без нәрсә күрәбез. Шушы безнең авырлыклар пәйгамбәр сасам күргән авырлыклар белән җир белән күк арасы чагыштырып та булмый. Пәйгамбәр сасалам шушы иң хәерле кеше булуына карамастан, ачлыгыннан, ашарына ризык булмаганлыгыннан эшенә таш бәйләп йөри. Һәм Айша радиалан әйтә, безнең өебездә ди бер ике ай учак ягылмые. Уйлап кына карагыз, бер ике ай, кайбер риваяттә бер ай дип килә, кайбер риваяттә ике ай ди, учак ягылмый. Бу нәрсә дигән сүз? Ягъни җылы ризык ашамаганнар. Пәйгамбәр саллаллаху нәрсә? Менә шушы хөрмә, финник киегенне һәм су. Менә аларның ризыгы әле монсы булса да, әлхәмдуллә. Монсы булмаса инде, нәрсә дидек, таш бәйләп йөри торам була ачлыгыннан. Менә Пәйгамбер саллаллаху шушындый авырлыклар күргән. Һәм ахыр чиктә инде Аллаһ Тәгалә нишләде? Җиңеллек бирде. Җиңеллек бирде һәм инде үзенең хузурына инде Фирдәүс җәннәтләренә аны алды. Менә Пәйгамбер саллаллаху алейһи дә нинди авырлыклар аша кичерде һәм Аллаһ Тәгалә ахырдан бәрү җиңеллеген бирде. Менә бу безгә инде зур дәлил булып тора. Һәм шулай ук без менә бу пәйгамбәрсез сынаулыларын искә төшерергә тиешбез үзебезгә төрле авырлыклар килгәндә, төрле сынаулар килгәндә. Аллаһ Тәгалә иң яхшы, иң хәерле бәндәсе шундый сынаулар күрде. Ә без шундый сынауларның әле әйтсәм була яртысын да күрмәдек. Әмма ләкин Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк, авыр сынаулар бирмәскә, ә Аллаһ Субхану Тәгалә булгана шөкер итеп, риза булып яшәргә язсын дип сорарга кирәк. Бер кешегә дә үзенә авырлык сорарга ярамый, ә бары тик тә шөкер итеп, риза булып, канәгать булып яшәргә язсын дип сорарга кирәк Аллаһ Субхану Тәгаләдән инде. Һәм сабырлык сорарга кирәк. Менә бу аятлардан, бу хәдисләрдән без аңлыйбыз, Ә бу нинди генә авырлык килмәсен, нинди генә кайгы-хәсрәт килмәсен, чөнкелеккә бирелмичә, Аллаһ Тәгалә җиңеллеген көтергә инде. Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирә, нәрсәдә авырлыктан соң мин сезгә икеләтә җиңеллек бирәм ди. Аллаһ Тәгалә вәгъдәсен бозмый. Кешеләр генә вәгъдәсен боза. Сүзләрендә тормыйлар, нәрсә әйткәнен инде алар бүген әйтсә иртәгә оныта. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә беркайчан да вәгъдәсен бозмый, гел саклый. Аллаһ Тәгалә әйтте икән, авырлыктан соң җиңеллеген бирәм, Менә бу шушы җиңеллекне инде көтергә генә кирәк. Һәм менә шушы сынаулар да безгә чыныктырыр өчен, безне тәрбияләр өчен килә. Һәм Аллаһ Субхана ва Тааля безгә сабырлык бирсен, иң беренче Аллаһның шушы ярдәме килсен өчен, пәйгамбәребез әйткәнчә, Аллаһның ярдәме сабырлык белән килә ди. Һәм инде Аллаһ Субхана Тааля безгә